Ýedi ýaşymyz dolup, mekdebiň gapysyndan ädim ädenimizimiz biziň durmuşymyzda täze bir durmuş başlaýar. Şeýdip hem, adamzadyň wagty ýeňip geçmek ukyby artýar. Maddy barlyk esas sypaty, ömür sürmegiň baş usuly, wagtdyr. Her bir dünýä gelen adam ýaşaýyş bilen, dünýä bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Sen hem hemmeler ýaly ýigrimi dört sagadyň eýesi. Üstünligiň bu ýigrimi dört sagadyny nähili ulanýanlygyňa baglydyr. Günde ýa-da hepdede näçe sagadyňy boşa sarp edýänligiňe üns ber. Hany sen çaga wagtyň özüňe bir söz beripdiň. Başlan günüňdäki ýaly dowam ederin diýip. Ýöne sen ýaly arzuw edýän millionlarça ynsan bar. Şu wagtky ýagdaýyň gaty köp kişiniň başyndan geçendir. Ýa sen näme isleýäniňi bileňok, ýa-da oňa nädip ýetip biljekligiňi. Munuň üçin saňa bir maslahatym bar. Ynsanyň ýüreginde näme duýgy bar bolsa, Dünýä sereden wagty, aýna ýaly ony dury görer. Barlap görelimi, gözleriňi ýumany? Gör. Indi bolsa gözleriňi açany? Näme gördüň? Men saňa näme görenligiňi aýdyp bereýinmi? Men palçy zat däl. Ýöne seniň näme görenligiňi bilýän. Sen bagtly bolmak isleýäň. Pulam, ýalňyzlygam, Seniň hiç hili piňňe däldir. Sen diňeje bagtly bolmak isleýäň. Sen dogtar bolmak, sportsmen bolmak, söýýän kişiňi tapmak, dünýäni gezmek, maşgalaň bilen bile bolmak, ynsanlara peýdaly iş etmek isleýäň. Saňa bir maslahat bereýinmi? Seni hakyky bagta gönükdirjek, ýagny hakyky bagta ertjek zatlardan hem başga seni bagtly etjek zatlar bardyr. Emma olar ne mydamalyk, ne-de güýçli zatdyr. Olar diňe seniň wagtyňy boşa sarp etdirer. Kim dünýäniň baý adamy bolmak ýerine garyp adam bolup ýaşamak islär-eýe? Bu ýerdäki baýlygy pul baýlygy diýip kabul eden dälsiň-dä aýryna? Görmegi bilýän üçin bu dünýä gaty reňkli bir ýerdir. Bu durmuş diňe ak-garadan ybarat däldir. Her reňki görjek derejede ýeterlik wagtyň barlygyny unutma. Saňa bir zat aýtmagyma rugsat ber. Belki-de bu aýtjagym seniň durmuşyňy üýtgedip biler. Bu durmuşyňda saýlajak zadyň umydyňy şekillendirsin, gorkularyňy däl. Şu wagta çenli gören bagtsyz ynsanlarymyň köpüsi durmuşynda bir saýlaw edýän wagtlary gorkularyny diňlän kişilerdir. Risk almakdan gorkandyklar üçin umytlaryndan ýüz öwürdiler. Ýürekleriniň sesini diňlemekden ýüz öwürdiler we netijede bagtsyz ynsanlaryň hatarynda ýaşamagyna dowam edýärler. Sen hem Bagtsyz durmuş islemeýän bolsaň, ýüregiň we umytlaryň sesini diňle. Içiňdäki ynanç saňa bagtlylygyň gapysyny açar. Näme etmek isleýän bolsaň git we ony et. Sebäbi eden zatlaryňdan köp etmedik zatlaryňdan puşman bolarsyň. Durmuşdan bir peşgeşi gazanyp, onuň bilen çäklenmek mümkin däldir. Çünki ömür diýilýäniň özi çäksizdir has dogrusy. Ajal atly nokadyň çägiň içindäki çäksizdir. Dynuwsyzlyk hem hereketdir. Şol sebäpden bir ýetilen nokadyň indikisine bat alyp okdurylmak üçin ruhubelentlik gerekdir. Çünki ruhubelentlik seniň ýaşaýşa bolan yşkyň gowşamazlygydyr. Bu soňsuz hereketde rahatlyk wagtlaýyndyr. Okgunlyk bolsa, hemişelikdir. Iki garpyz hiç haçan bir elde tutdurmaýar, bu sebäpden durmuşyňda bir zatlaryň hözirinden geçmeli bolýaň. Özüňe şeýle dözümli, gazaply daraşjaklygyň üçin özüňi birjigem bolsa günäkärlemeli dälsiň. Sen ýaman köp zat isleýän diýip bilersiň, ýöne arzuwlaryňa ýetmek aňsat zat däldir. Durmuşyňy dolandyrmak seniň eliňde. Ýeri gelende, ýalňyşan halatyňda arkaňa dön we eden zatlaryňa seret. Ýüregiň we umytlaryň sesi bilen nirelere gelenligiňi gör. Soň bolsa ýene-de arzuwlaryň üçin ýüregiňi diňle, ýüregiň bilen gönükdir. Bilýäňmi, bu dünýä gaty täsin bir ýerdir. Käbirleri kosmosa çykar, täze-täze açyş ederler. Käbirleri hemme zadyň pul bilen çözüljekdigine ynanar. Käbirleri üýtgemek üçin hiç zat etmez. Käbirleri diňe ýalan gürlär, ol minutlyk keýp üçin. Käbirleri keser agaçlary jansyzdyr öýdüp. Käbirleri at dakar seniň ol älemde deňi taýy bolmaýan keşbiňe, käbirleri at dakar seniň edýän işiňe, käbirleri köçede söýgüliňi öpersiň, diýmedik zadyny goýmar. Emma köçede zenany el galdyrany ýeke söz diýmäge gorkup uzakdan serederler. Ynha, jigimjan, dünýä şeýle gaty täsin bir üýtgeşik ýerdir. Bu sebäpden bu dünýäde gelejekde görjekleriňe taýyn bolmagyňy isleýän. Bilýäňmi, hemmeleriň arzuwy bar. Hemmeler aglaýaram, gülýärem, şatlanýaram, gynanýaram. Her ýyl ýigrimi bäşinji maý güni sen ýaly müňlerçe kişi täze bir durmuşa aýak basýar. Gözüň aýdyň, indi bolsa orta mekdebi tamamlap, uçurym bolýaň. Indi bolsa, ak kepderi ýaly, nirde iýmit bar bolsa ol ýere çünleňi dürtüp, başgasy tarapyndan eldekileşdirilen, iým berilse iýip ýören guş ýaly uçjakmy? Ýa-da Bürgüt ýaly, döwletleriň milli nyşany ajaýyp ganatlara eýe bolup, güýç, erkanalyk, ýeňiş ýaly gymmatlyklar bilen baglanyşykly bolan, durmuşyndaky tutmak isleýän zadyny kilometrlerçe uzaklykdan görýän bürgüt ýaly uşakmy? Saýlaw diňeje seniň eliňde.